بەرنامەکانی مایکرۆسۆفت ئۆفیسیش زۆرن وەکو خۆتان ئەزانن لەوانە مایکرۆسۆفت وۆردە مایکرۆسۆفت پاوەر پۆینتە مایکرۆسۆفت ئەکسزە ئەوە لێرە هەموو بەرنمەکانتان لە پێشە ئێمە باسی بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئەکسلەکەین بەرنامی مایکرۆسۆفت ئەکسل تایبەتمەندی خۆی هەیە بەوەی ئەتوانی لە بواری ژمێریاری زۆر کار ئاسانیت بۆکە لە باری ژمێریاریە ئامارە لە بواری گەنجینەیە ئەتوانی بەرنمەیەکی ئاسانیە ناڵێم ئاسانە بەرنمەیەکە کارکردنی ئەوێ بە شارەزایی ئەوێ بەڵام مستەحیلیش نییە ئەتوانی زۆر باش کاری لەسەر بکەی و ئیشی لەسەر بکەی تەنها کە فێری بووی تەنها کە باش فێری بووی چەند بنەمایەک هەیە کە زانیت بەکاریان بێنی ئەو بەرنامە قرس و فراوانە زۆ زۆر ئاسانە بێ و زۆر بە ئاسانیتوانی لەبەر بۆ کارەکانی خۆت بەکاری بێنی

توانی ڕێککەوتش تەبان ئەو کردارانە دوایی کاریشیان لەسەر دەکرێت کاری کاری خشتە ئەلکترۆنیان لەسەرکرێت گرنگترین گرنگترین چوارەم دانە گرنگترین یانە ئەویش هاوچێشەیە داخلکردنی هاوکێشەیە. بۆ داخلنی هاو بۆ داخلکردنی هاوکێشە جیا لەو سێ دانەیە کە باسمان کرد ژمارە و تێکست و ڕێکەوت بۆ داخلکردنی هاوکێشە ئەبێ هێمای یەکسانە دابنەی کە هێمای یەکسانەماندانا واتە ئێستا بەرنامە ئێکسل تێ ئەگا ئێمە هاوکێشەیەک ئەنووسینەوە دەرەنجامی ئەو هاوکێشەیە ئەنجامێکمانەوێ هاوکێشەکە لە دوو شوێن دەرەچێ ئەها لەو خانەیە کە هاوکێشەکە هاوکێشەکەی لە ناوانووسینەوە ژمارە یەکسانەماندانە هەروە لەسەر ئەو ڕاستەیە کە وتمان تاکە بەرنامە ئەکسل تاکە بەرنمەیە لە مایکرۆسۆفت ئۆفیس لە بەرنمەکانی مایکرۆسۆفت ئۆفیس کە ئەو ڕاستەیە پێی ئەوترێ فۆرمیۆلابار ڕاستەی هاوکێشەکان ئەها لە هەردوو شوێن دەرکەوتوە بۆچی ئەتوانی لە هەردوو شوێن ئەتوانی هاوکێشەکەت بنوسیوە هەروها لێرەش دەرەکەوێ بۆ ئەوەی تۆ بزانی ئەنجامی هاوکێشەکەت لەم خانەیە دەرەچێ واتە هەر کردارێکی بیرکاری ئەەکەی هەر کردارێک ئەەکەی لە ئەکسڵ ئەنجامی کردارەکەت لەم خانەیە دەرەچێ بۆیە لە هەردوو شوێنەکە نیشانەدرێت ئەمە چوار جۆر داتایەکە کە بار بۆ نمونەیەکی پەلا ئەتوانین هاوکێشە بۆ شێوازە ئەنووسرێتەوە بۆ نمونەوە هاوکێشەی سەمە چەند خانە بتوێ کۆبکەوە چەند خانەکە بتوێت چەند خانەیە کۆبکەوە ئەتوانی ئەو هاوکێشەیە بنووسی ئەنجامەکەی سفرە چونکە هیچ ژمارەمان نەنووسێ بەڵام ئەگەر ژمارە بنووسین یەکسەر بۆمان کۆ ئەکاتەوە ئەمە هەر بۆ نموونەیەکی سەرێ ئەوە دوایی بە درێژی ئەتوانین باسی بکەین و جۆرەها هاوکێشەش فێرەبین بێکەوە ئەوە هاوکێ یەک نمونە بوو لە هاوکێشەکانمان ئەها هێمای یەکسانەمان دانا ئەگەر هێمای یەکسانە دانەنێی هیچ کردارێکت بۆ ئەنجام نادا هیچت بۆ ناکا هاوکێشەکە لە هەردوو شوێن دەرچووە لەسەر فۆرمیولا بارەکە دەرچووە لەسەر ڕاستەی هاوکێشەکە دەرچووە وە لە ناو خانەکەش دەرچووە بۆچی لە هەردووشی دەرچووە هەتا بزانی لێرە تۆ ئەنجامی هاوکێشەکەت لە کوێ دەرەچێ لەم خانەیە دەرەچێ ئەم خانەیە ناوی چییە ئەم خانەیە ناوی ئی

ئەوە لێرە هاوکێشەکەمان دەرچوو ئێمە لە کردارەکانی ئەتوانین ئەنجامی بدەین لە ئەکسل کردارەکانی بیرکاری ئەتوانین کۆ ئەتوانین کەم هەموو کردارەکانی بیرکاری تیا ئەنجامەدرێ ئەتوانین جاران ئەتوانین دابەش کردن ئەمەش ئەو کردارانەیە کە ئەتوانین لە ناو ئێکسل ئەنجامی بدەین ئەو کردارە بیرکاریانەیە کە ئەتوانین ئەنجامی بدەین زۆر ئەوە زۆر بە شێوەیەکی گشتگیر و بە بە شێوەیەکی جوان هەمووی باسەکەین کردداری لۆجیکمان هەیە لەجیکەلمان هەیە لۆجیک لەوانە کردارەکانی کە ئەتوانین کاری لەسەر بکەین و ئێکسڵ کە هاوکێشەی بۆ بنووسین و ئەنجامەکانی ئەتوانی لێوەرگرینەوە کردداری گەورەترە کردداری بچووکترە کردداری یەکسانە و بچووکترە گەورەترە کردداری یەکسانە و بچووکترە ئەو کردارانە هەمووی ئەتوانین ئەنجام بدەین گەورەترو بەڕێزانەوە لەو لەحزەیە کارەبا کوژاوە هەر بۆ زانیاریتێن ئەتوانین ئەنجام بدەین ئەو هاوکێشانە لە ئەوەتە هەروەها ئەو کردارەی یەکسان نیە ئەتوانین ئەویش ئەنجام بدەین ئەوە کردارە لەجکەڵ یەکانە کە ئەتوانین لە مایکرۆسۆفت ئێکسڵ ئەنجامی بدەین بەڕێزان زۆر گرنگە بزانین یەک شتی تریش زۆر زۆر گرنگە بزانین ئەویش ئایا ئایا ئێمە ئەو کردارانەی ئەنجامی ئەدەین کامیان پێش کامەیان ئەنجامەدا واتە، کۆ، کەم، جاران، دابەش، کامیان پێش کامەیان ئەنجام ئەدا بیرم نەبوو کرداری توان توان توانیشی پێ ئەکرێ ئەوەش یەک لەو کردارانەیە کە ئەتوانین کاری لەسەر بکەین کردارەکان بەو شێوازەیە یەکەم جار لە ئێکسڵ کەوانەت بۆ تەواوەکە واتە ئەگەر کەوانەی تیابوو هاوکێشەکەت ئەنجامی ناو کەوانەکەت بۆ دەرەکە دووەم کردار کە ئەنجامی ئەدا توان توانت بۆ ئەنجامەدە ئەگەر کردارەکەت هەبوو واتا یەکەم کردار کەوانەیە دوایش توانت بۆ ئەنجامەدەم دواتر ئاشکرایە کە جارانە لە دوای جاران دابەشە دابەشە لە دوای دابەشیش کەم و کۆ هەرکامیان هەبێ ئەنجامی ئەدا ئەوە بە ڕیز ئەو کردارانەیە وا باشترە لای خۆتان بینووسنەوە یان بە شێوازێک لە شێوازەکان پاشەکەوت کەن ئەو فیلەی دواتر فێرتانەکەم چۆن پاشەکەوتی کرد بە بینوسنەوە باشترە کردارەکان بم شێوازە ئەکرێ واتە نمونەشی لەسەر ئەهێنینەوە، نمونەی زۆر ڕوون و زۆر باشی لەسەر ئەهێنینەوە بە تەواوی تا فێر بین کردارەکان چۆن ئەکرێ ئەم کردارانە بەم شێوازە ئەنجام ئەدرێ. ئینجا ئێمە لێرە لەو مەرحەلەیە لە فێربوونی کردارەکان تەواوە بین ئەچینە سەرچی ئەچینە سەر ئەوەی ئەو ئیشەی کردومانە چۆن پاشەکەوتی بکەین واتە مەبەستمان لە پاشەکەوت چۆن بچین و هەڵیگرین. بۆ پاشەکەوت کردنی فایلەکەمان بۆ پاشەکەوت کردنی بوکەکەمان ئەچینە سەر فایل لە فایل هەمانە سەیڤ هەمانە سەیڤ بەڕێزان سەرتان لێ تێکنە سەیڤ واتا پاشەکەوت ئەوانەی لەسەر ئۆفیسی عربی ئیشەکەن نووسراوە حەفڵ بەڕێزان لێتان تێک نەچێ ئەوانەی لەسەر ئۆفیسی 2010 ئیشەکەن لە شوێنی فیل هێمای مایکرۆسۆفت ئۆفیس داندراوە هەمان شی ئیشەکە هەمان کارەکە سەرتان لێ تێکنەچی کە ئەیکەنەوە لەویش هەر وشەی سیفتان هەیە ئەتوانن بستنە سەری و کارەکانی خۆتان کاری پاشەکەوتکردن واتە سیفکردن ئەنجام بدەن ئێمە ئەمانەوێ فولدەرێ دروستکەین کارەکانی خۆمان کە تایبەتە بەو وانانەی ئەکسلوانەوانە لە لەو فولدەرە خەزنکەین ئەگەر نەمانەوە ئەوە بکەین ئاسایە لە هەر بەشێکی کۆمپیوتەرەکە ئەتەوێ پاشەکەوتیکەی ئیشەکەت ئەبێ زۆر ئاساییە بەڵام ئەوەی ئێمە ئەیکەین باشتی زیاتر فێربین هیچ زەرەر ناکەین دین لە بەشی دیسکتۆپ دیسکتۆپ هەڵبژێرین

ئەتوانی ناوی لێ بنین ئەکسل هەروەها ئەتوانین گۆڕانکاری بەسەر ناوەکە بێنین بۆ نمونە ئەتوانین ناوێشتری لێ بنین بە ناوی خۆت یا بە ناوی هەر شتێکە ئێستا من کلیچەکەمەوە

ئایا بوک یەکە ناوی فایل نەیم ناوی فایلەکەم چیە بوک یەکە سێڤ ئەس تایپ سێڤ ئەس تایپ ئێکسل وۆرک بوکە ئەو شتانە دەستکاری مەکەن ئەو ئەوەی جۆرەی خۆی ئەوە لە ئەوەی پێشکەوتوو لەوانەی پێشکەوتوو شاءاللە زۆربەی هەرە زۆری باسەکەین ئەو مانای ئەو جۆرە فایلانە چییە ئەوەی لێرە هەمانە زۆر گرنگە بزانین فیلەکەمان ناوی چێ فیلەکەمان ناوی بوکیەکە من ناوی لێ ئەنێم وانەی وانەی ئێکسڵ. و ناوی لێ ئەنێم وانەی ئێکسڵ ئەڵێم پاشەکەوت سیڤ سیڤ لێرەش بەشێش تر کارمان هەیە ئەوە شەتوانین دواتر لە وانە پێشکەوتوەکان باسی بکەین ئەڵێین لێستە ئەڵێن سیڤ تەواو ئێستا من ئەگەر بەرنامەکەشم داخەم واتە بەرنامەی ئێکسلیش داخەم ئەو گۆڕانکاریەی کردوومە لەسەر شیتەکە هەمووی ئەمێنێ هەر کاتێک تر بێمەوە سەری ئەتوانم ئیشی خۆمی لەسەر بکەم بەڕێزانە وشتانە بە درێژی باسەکەم چونکە وتمان ئەم وانانە سەتاییە چۆن بەرنمەکەماندا ئەخەین دوو شێواز هەیە لەسەر ڕاستەی ناونیشان تایتل بار ئەتوانین کلیکی ئەو جارانە بکەن ئەو هێمای ئێکسە بکەین بەرنامەکەمان دائەخا ئەوە شێوازێکیان ئەها وشەی کلۆزیش دەرچوو ئەتوانین لە شێوازی دووەم بینەوە سەر فایل ئەو شوێنێک کە کرداری سەیڤمان لێ ئەنجامدا ئەها کرداری سەیڤمان لێ ئەنجامدا ئەگە لە بیرتان بێ ئەتوانین وشەی کلۆز هەڵبژێرین بەرنامەکەمان بۆ داخە ئێمە لێرە بەرنامەکە دائەخەین بەڕێزان خۆشەویستان بە کلیک کردنی ئەو هێمای ئێکسە بەرنامە وانەی یەکەم وانەی یەکەممان تەواوە بێت لە فێربوونی بەرنامەی ئێکسڵ سەرەتایی هیوادارم بە خۆشی و سەلامەتی بتان بینمەوە ئەگەر خوا عەمر دا و کۆرە نەوازمان لێ بینی وانەی دووەمیش پەخشەکەین و زۆر سپاس.